Ruoth joote gi jomalaika waduoko ni erokamano onge moro milami malo lamo eka lami Ruoth Owalo. Nyingi ma Jehova ma ok iriwo gi ng'ato wawinjo kaka idendo katimo honni madongo honnigo itim kodwa Nyasachwa timnwa ng'wono e yore duto igwedhowa nyingi yudo duong' ndalowa duto nyaka chieng'.

Musabusa. Musabusa. Nimachali no wechandi. Hallelujah. Kakalo kum Archbishop Marwa. Moluor Moses Ouma Olanya. Assistant Archbishop. Jaduong' yudo yudo yo. Seniors duto mantie ka. Bishops. Archdeacons. Rule deans. Pastors. Jopuonj madongo gi matindo. Nyimine mag diocese. Nyimine madongo matindo, Bwana asifiwe. An jaduong' Abdalla Salim, an wuod Kisumu Kadongo, Assistant Archbishop ma jodong Yalu Sabato. Adong' gi din nengo moro ka matin, ema gombo mondo atieki, be abet mana piny. Ka ng'eny bende, dakika malaro mana piero ariyo. Dakika ariyo to be asejowuwa be mana piny. Bwana sifiwe. Haya, ochako. Pero Jehová me lo fue, mañana

Wuoyi Nathan obed e kisika ndalo piero adek gadek kaka wach nidwaro. Kawuono kele e mrong Nyasaye. Wati watimo gweth. Wachako gwedho jonyuol kae wagwedho nyathi. Nyasaye manyalo gik moko duto kapok wagwedho to gweth gi polo malo. Nyasaye manyalo gik moko duto telo e chudo mondo watimo odiechieng' ma kawuono to nyingi mondo oyud duong'. Kwa gima nogo tinede ni Ndalowa duto nyaka chieng'. Kendo wasomo ng'ato ka ng'ato moluwo Nyasaye kendo ma orito chikene en jahawi. Muma nyisowa ni ng'ato ka ng'ato moluwo Nyasaye kendo orito chikene en jahawi. Iniru gik moko duto misetiyonegi bed ni dhi maber. Wuoda yo, gik moko duto misetiyonegi ibiro yudo kendo ibiro dhi maber. Injili ema wacho ok an. Iniru gik moko duto misetiyonegi bed ni dhi maber. Inibed mamor. Jingino chal gi yath mizabibu manyago olemo mang'eny e dalani. Ayana kodhi chal gi yath mizabibu manyago olemo mang'eny e dalani. Kendo sama yawuoti olworo mesa ka chiemo. Sama koro ne aneno kaka ne giluoro seche ka. To ginichal gi yiend zeituni maloth. Ipimo gi mag yiend zeituni maloth. Adier. Ng'at ma Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye odiechieng' kawuono.

Kawuono Ruoth Nyasaye ma Nyasachu kendo urito adimba chikene duto ma amiyou kawuono kendo timu malo moloyo gini duto mag piny hmm. gwethgi duto biro bironu kamano gwedhu kamoro amora ma untie nyasaye biro gwedhu kamoro amora ma untie babana ka un e dala bedu un e dala ka luo kata un e dwar Ogwedhu gi nyithindo mang'eny. Nyasaye biro gwedho nyithindo mang'eny moloyo ma oseyudo ka gin. Cham mogundho. Cham biro miyi cham mogundho. Kod jamni mathoth. Jamni biro pidho mathoth. Ogwedh atongeu gi dakuondeu. Nyasaye biro gwedho atongeu gi kaachiel gi dakuondeu. Ogwedhu kudonjo e dala. Ogwedhu kudonjo e dala kendo kuwuok udhi manyo. Nyasaye noket wasiku momonjou e lwetu. Mm. Kendo unulagi muriembgi. Mm. Irar koru ka gin oganda achiel. Gibiro biro ka gin dhano oganda achiel. Giringo ka gike kisebwogogi to gibiro ringo kendo gibiro dhi sidienje abiriyo. Ruoth Nyasaye nogwedh dereu kaachiel gi tich lwetu duto. Hmm. E piny ma Ruoth Nyasaye biro miyo. Kamano. Urito chik Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Urito chik Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Wuotho e yore kaka wuotho ni.

Nyasaye biro golo koth e polo kar kenone mm. kendo ochwe kendo nochwenu e ndalo mowinjore mm. kendo obiro gwedho gik moko duto mutimo mm. bedni mang'eny biro holo kuomu to un ok nuhol kuomgi urito chike mag ruoth nyasaye ma nyasachu anyisou kawuono mondo urit matek kendo ka ok utamoru chikego ni udagi lamo nyiseche mamoko Ruoth Nyasaye biro ketou jotelo, to ok joma itelonegi. Kamano ubiro dhi nyime maber, kendo ok nudog chien. One. Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa nonyis Harun niya, Hey. Ka igwedho Josef to magi weche ma nyaka ikonyrigo. Mm. Ruoth Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu. Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu. Ruoth Nyasaye mondo orienyu kendo ng'wonu. Nyasaye mondo orienyu kendo ng'wonu. Ruoth Nyasaye mondo orangu maber kendo kelnu

Gweth mar Jehova Nyasach Ibrahim gi Isaka gi Jakobo ma Nyasachwa Jakwadha obed kuomi, dong kuom rieko mar Jehova Nyasaye manie polo gi piny. Bed motegno ka wuoyi siro kuom wach Nyasaye, ichung' nyingi anywolani ma- malo, ng'at mokuong'i mondo oyud kuong', ng'at mogwedhi mondo oyud gweth. Jowasiki mondo opodhi e nyimi, nyak mar lweti omedre, ibed ji, ibed wuon ji kuom teko mar Jehova Nyasaye wuon mochwere. Amina. Wach Simeon, wach mane Simeon okoro. Kindeno ne nitie ng'at moro Jerusalem ma nyinge Simeon. Ne en ng'at makare moluoro Nyasaye, kendo nogeno ni Mesia biro biro reso Israel. Roho maler ne ni kode, kendo nonyise ni ok notho kapok oneno Mesia ma Ruoth Nyasaye biro oro. Roho maler notero Simeon nyaka e hekalu kendo kane jonyuol Yesu okelo nyathigi e hekalu mondo otimne kaka chik dwaro, Simeon nokawe moriwe bade mi odendo Nyasaye kowacho niya, A Ruoth, Koro inyalo yan jatich ni adhi gi kwe mana kaka nisesingori nikech aseneno warruok mikelo gi wang'a awuon seikenyi mogendi duto mana ka gineno en ler mabiro menyo yo ni ogendini ma ok ong'eyi kendo mabiro kelo duong' ni jogi Israel nyathi gi min mare ne jowuor weche mane Simeon owacho kuom nyathigi Miyo nogwedhogi mowacho ni Maria min nyathino niya, nyathini oket mondo ji mang'eny opodhi kendo ji mang'eny ochungi e Israel, kendo enobed ranyisi ma ji dagi. Kamano paro mopondo ma e chuny ji mang'eny nofwenyre, kendo in bende inine malit mana ka gima ligangla chwoyo chunyi. Da nyathi be nitie kaka. Da nyathi moa ka min kata wuon. Untiere somne iwacho ni sasa. Ana okoro wach. Deye, deye, deye nitie. Som. Ana okoro wach ni nitie janabi madhako ma nyinge Ana nyar Fanuel ma ja dhood Asha. Ne en dhako muti ahinya, ne okende ka en nyako mi obet gi chwore kuom higni abiriyo. Bang'e nobet chi liel. Nyaka odoko jahigni piero aboro gang'wen, ne osiko komiyo Nyasaye duong' e hekalu odiechieng' gotieno, kotweyo chiemo kendo olemo. Biro bia mbele, biro bia. E sama ne Simeon nogwedho jonyuol Yesu, dhakono nochopo mogoyo ne Nyasaye erokamano, eka nowuoyo kuom nyathino ni ji duto mane ogeno ni Nyasaye biro reso Jerusalem. Erokamano, hayi maber wan gi deye ariyo, akwayo ndege. Ok uwache wach moro achiel kuom nyathi ma onyuol kawuono. Ng'at achiel olame Nyasaye. Mrembe. Mrembe. Oso wach ng'ade wang' marach, wadine nyathi.

Wuod Laban kod Diana. Bwana asifiwe. Amen. Jadi mako mbona ende? Kusunyu senene. Ah, tuta maja kunyo seneno ya daka neka. Bwana asifiwe. Amen. Uko mbona ende? Eh. Haleluya. Amen. Basi nyathi owuok ot. Kete bidoro, ngene bi chiri chai. Bidoro, unene nani?

Wewe dhako ma jua kweli mangi ma to nyaka unege. Hey, hey, hey, mimi mangi yo piny, angalia kibande hii. Angalia kibande hii, ndio watu ni baya. Bora kawa ngo wangicha ngo lo pi, to kigilu ma jotura kisumo bor. Kisumo uti manade. Bora biadu ko koni, nyaka ngar mnangoa.

dichuo ma dichuo ma jajuok pengine nyaka unege. Bwana asifiwe. Kichopo pia ariyo kairo wacho niya chuo gi nigi nyiseche moko mipayo misango motiye makitimo liswa mokotimo makitimo ni tiji makadathi dhi timo form 4 to nikoro wang'e rame nyathi ok nyal dhi university bwana asifiwe ko mato pot in kinyasa mato wenwa uru mak bana kitimo tijno endo to dichiemo kawuono ng'e maber ni kati wuotho ne tisetimo nade senegi bwana asifiwe bwana asifiwe eh Bom dia, Radamé, né? Kida ne sadu kogi pesa, kogi mia. Wawinjore? Mm. Kamano. Owacho. Uro alonyororo oko e lweti mondo ibed thuolo. Koro dichiwo kawuono. Wagonyo nyaroro oko e lweti mondo ibed thuolo. Ahinya ahinya in mama, in manyalo jeni kama mama moro nyalo wuoyo kuomi e plot. Mama moro nyalo jeni wuoyo kuomi e plot. Obiro wuok karang'o mondo warom. Unaona kanyo? Koro agonyo nyaroro oko e lweti Kendo mondo ibed kawuono thuolo. agonyo nyaroro e lweti mondo itim nadi? Ibed thuolo. Eh, Kendo ka idwaro dhi koda Babulon, eh. wanyalo dhi kidwa dhi lamo dhi koda lamo nyasaye thuolo chak iko wuon ti ma chokuru jini mondo itim lero ni joki lwoki jaduong' be nicho yudo transfer matin bwana asifiwe osecho ni daotka yes jaduong' nicho yudo transfer matin koro chak iko wuono wagonye thuolo mondo otim nade Uduogi nyalo dogi ang'o? Ewa. Eh. Ni an ariti maber. Wadhi kodi kuonde lemo wa boriti maber. Ka ok idwar dhi. Ka ok idwar dhi. Bende onge wach. Ok abi chuni gi thuon. Inyalo do. Inyalo do. Thuolo. Yiero en mari. Omiyo inyalo dhi kamoro amora. Inyalo dhi kamoro amora bina. Ai hero. Ubed mana ilimbo kaka. Bwana asifiwe. Eh, jaduong'. Ibed tiyo weche moko manyo maki matek. Ni minya minya. Mar pidhe. Dona ko kuma be. Yo kamano. Aha. Owacho ndo kola kiri lweru Nyasaye. Inde kwa mwa nyungona ne oritu. Akitu lweru Nyasaye kinda kwa ng'ono mare Nyasaye wetu nadi oritu. En monyalo dongo umi umi mwandu mokane Nyasaye duto. Dongo kendo mi mwandu mokane Nyasaye. Sama nyalo gik moko duto wuon loch na yugu. Aketo nyithindi e lweti odiechieng' kawuono. Med gwedhogi, med reso gi Nyasaye nyaklaga. Watimo kaka dhano, kumoro Nyasaye nyaklaga, ichopna kaka Nyasaye. In Nyasaye mangima, kony tung' piny dier piny Nyasaye nyaklaga, nyathi owuok kawuono, chako nyathi ibwo dhoodhe, tur mi Nyasaye nyaklaga igwedhi, ka wuon dhi meyo Nyasaye nyaklaga igwedhi, resi to nyingi mondo oyudwo. Teko mar Wuoro chwere. Basi Adwa miyo jogi thuolo matin mar mos. Ang'e luongo mondo gimosi. Adwa miyo githuolo ah, jati. Luongi mosi to gidok achiel kende. Kae kendo iwere mama ni. Kulora ka Musa dongo wa Nyasaye ni mrembe te. Mrembe kendo. Amos oganda duto ni mrembe te. Jopak Nyasaye mrembe te. Jodend Nyasaye mrembe te. Jolweny mrembe te. Basi amor ahinya.

Kik ujali ni mine ng'eny. Wuoyi achiel nyalo nyuomo dhok kaka abiriyo. Ijali koni pek. Ndalo duto te kata koten to umilia. Basi alokora koni, aero wuoyo kang'iyo koni mondo asungra ne jogo. Aduoko ne Nyasaye ma nyalo hero kamano moserita. Koro gin dweche ariyo kapok abiro kanisa. Dwe achiel yane wang' ni abiro kanisa to kanyal tiyo tich Nyasaye nikech kaluwore kaka ne koro nabet piny. Dwe modong' namako singruok. Koro duoko ne Nyasaye erokamano kuom gika ot ma achako aduogo nachako aromo kodu ka. Aduoko ne Nyasaye mar nyalo erokamano kuom rita, kuom gola e tem ma- malichno. Machako akalo loka kendo amor ni akale kalokore. Alokora gi del, aparo gimoro amora nyaka e higa bende. Higa koloko to dhano te loko kata obed mane onyuoli dwe mar aboro kata obed mane onyuoli dwe mar ariyo. Iloko higa. Koro adwokone Nyasaye erokamano, adwokone jo kanisa be erokamano. Maduong' maduong' mogik, adwoko ne Mungu erokamano. Osebedo korita e ot. Kata kunena, kapok oluong ni an ng'ena kari, an nya kari akala kata ikani ang'o. Nikech mana en. O- Keno ber. Kiwacho ni dwaro rech, rech emikel. Kidwa ring'o, ring'o emikel. Alot alot josingruok ok cham. Koro kanyo to no maintain. Kata sani wadok wethi kanwa kendo. Kata mar adek be. An aonge mang'eny manyalo wacho. Amor kodu te te te. Yaani gima mora ni ang'e ji. Kang'iyo kalae ni ang'e ji, ra ang'e ji, kacha ang'e ji. Gino mora matek. Owetegi be ang'eyo mang'eny. Aonge mang'eny manyalo wacho. Anyalo wuoyo makal. En mana ni achako duogo e wuoyo mar ang'wen. Rwath mar ang'wen timore nade? Biro. Erokamano. Eh, Archbishop marwa assistance meke. Yeah, Bishop. Bishobe Owete, nyimine, welo duto, nyithindo, marembe duto, wafwane Nyasaye kama. Amor nikech kawuono wabedo gi nyasi wa mokwongo e kanisa wa mwahero ka. So sinod aduoko nu erokamano kuom thuolo mukawo. Jodalwa sinod ni ka te. Haleluya! Mano nyiso hera muherowago. Kendo Nyasaye omedo nawo. Akawo thuolo mar ariyo dawses ni ka nyaka gwen wero kamano aneno kuchung' kodwa motegno Nyasaye ogwedhu. Nying ma adwa ne giwachi wanya chak ringo kode kochakore kawuono an finance officer mar din mano miye luo sabato aneno mabuse biro kama dongruok so sabato ng'wech biro haleluya ikriu ni ng'wech timore nade nitie weche mibi wach ka to koro ng'wech timore nade in misiko nitier hey, wan wadwa lamo ni nyasaye mondo ibed Haleluya. Sabato nyaka dhi mbele e yore mag dongruok. Ko kamano kade wuoyo mang'eny, wabro wuoyo matin kabisa to watiyo motimore nade mang'eny. Nyasaye ogwedhu. Erokamano.